Koro ema mineno ga kitero ka simba mwalo. Koro ka simba mwalo koro sama iloso chae to nyiri ma sabu koro kisera ng'eny kanyo ma miya na uwinjre uwuoyo. Koro sama ang' udhi uloso weche piny malo to nyiri uyudo. Koro sama ua chik oyie ni nyiri go koro ohero dongo to waga. Koro kineno kigari to teri kucha nyiso ni jogi ok dwa ni idhi dalagi to Kogo wacha ni nyarwa nosebedo kuo, koro gima dwatim onge, but nyingwa moko to ok dhi. Koro emomiyo kitero ng'ato simba, mano achiel. Mar ariyo, en tego hera manie kind nyako gowadgi. Mondo ng'ama nyako bende oluor owadgi. ni chieng' moro ka jaode biro to norwake ka. Kendo bende ka nyako ni kucha, koyudo gimoro matin to od owadgi rach, to onyalo ga nyiso ng'ama oor ni ng'eyo to chiemo ni kuot. Ka chiemo ni biro korwa nyombo, ing'e ni od owadwa ni mane rwakie. Koro ka od cha chwer u, koro ubiro gino, kendo gik mobiro umo go ot, koro iyudo ka ji Koro ineno ka joma sani ok wat chal marumo. Nitie dholuo moro ma joluo tiyogago ni wat rumo nikech ruogo ohero wuoyo e ngeche. Wat rumo ok orum ni ok orum ni keny, ok ginene. Ji nyuolre. Koro ka ji nyuolre, to nyiso ni ok orum. Nikech wach dirum nadi to ji dhi mbele gi nyuol. Tiende ni juogi temo ga na wacho ngero moro kanyo ni hera mar ji cha tinde timre nade? Orumo. Koro iteri kacha. Koro kuchopo kacha to koro en tij jaduong' ma wacho ni owad duol kudonjo e od baba. Koro siemo un beduru kocha kocha koro. Koro wuoro en min odok korka nyawadu en koro obet malo koro wuon ot to joma obiro nyombo gi bet ni kocha. Koro kanyo kusechope koro chike be nitie kata kanyo mag ii ot ka. Koro tich jaduong' ae kanyo nitie ng'ama iluongo ni jata chenro modok korka kocha. Ing'e ni chik ruoth be puonjo ni mondo oruwe abal e od mama. Kata koduok penjo kijende ma sani koduok penjo ineno ka oro moseruyo wach. Onyalo ruyo wach kowacho ni bende nok aneno kuwuotho maber to bende ubro duoge gi mo? Na or ing'e ni kosewacho na wabro duogo pod abro duogo ka gi dhok ing'e ni mano gima or osewacho mano koro en gima nyaka tim. Koro ema midwaro ni owadgi moro ema wuoyo. Ineno owadgi no kata kowuoyo gi dhoge okiek to opogre gi gima ooro wach. Nikech kopenj kata ni to nyarwa ma wamiyo u, donge uneno ka udak maber ok uchandu? To or nyalo wacho ni chandi to chandowa ga. Nyakono to tije tek. Ing'e ni mano oseketho. To owadgi ng'ama wuoyo chako wacho to ji ok kaw ahinya nikech onyalo kuoyo. Inyalo wacho nang'o? In bende kinde gi wuori nuhero lawru kendo nyaka lawru obiod mano tiyudo ka kitieko. Koro mago matayi kidonjo e od gweno. Aya, gweno ing'e ni gima teroga or thur gi dhako kodhi nyombindo kowacho ni ng'ano dhi chamo gweno. Koro gweno no emonego bed ni ichamo. Ati joma sani Ing'e ni ng'at moro mane iluongo ga ni mane chiemo ahinya no Kaltak. To Kaltak ok ne girumo ga e piny Luo. Gin ga tie to koro gin be ne gitimo amendment. Ing'e ni ka oro obiro to nitie joma biro ga budho ot. Joka chon juogi noketo dhogi mamit koro ing'e ne gichiemo ga kabisa. Chon iyang'o kata noor dhiang' gi dhiang' cham. Sani ing'e ni kiyang'o dhiang' noor to iketo e wiye. Nikech dak icham gi Taim kende? Ng'at joma chon ka ne ichiemo mak ta kuon moter ne or dhano oting'o mna ji adek. Ng'ato omako koni, ng'ato omako koni, ka ji jiwo kocha. Koro ka or odhi chamo gweno, gweno no monego obed, tiyudo ka joma sani to koro pong'o ga i gweno gi chai, gi mkate. Koro ka gweno obiro to odhi bila bila. Koro jok mane otimo amendment moko ne jogi kodonjo to okuongo omigi chai, mago e team mage. jiwo kokal tako mondo ang' ka oro chiemo to chiemo odong' piny. Koro tok welo ka jowelo osea to jogi chiemo koro e ngero moro ma apani gin ema ne gigoyo e dier mag jok mokal tako ni dho wendo nokonyo jodala. Jodala chiemo ma kata ka welo. Koro mano e od ma. Koro idwaro ni sama gweno no obiro, chi Dhako ma chuore obiro nyuomo no en ema otoko ne chuore. Koro oyiero. To kapok otoko, to joma obiro nyombo gi ng'ato rango ka en gweno adier. Nikech gigo gin loko dhoot. Wach mar gweno. Koro chal ka gima kodhi nyuoma to an ema onego bed ni atoko ne chuora. Eh. To iyudo ka ng'enyne sani iyudo ka nyiri modhi nyuom Mm, gin gi miyo. mm. Nyimine no ema konyo e tedo ka Eh. kendo ema okelo mondo oserve welo. Ing'eyo ni joluo ne riek, ineno ka sani rochruok ng'eny. Koro joka noluor ni chuori ni koro in ema irange, itoko ne nikech ng'ato nyalo diyo kata mana yath moro ikoki. Ma Obed sasi, e chiemo. ma sasia. Toketi chiemo kanyo to ool kosechiemo to ko- koro kendo ang' odog kucha. Wuok paro loka. Kik iduog, kik kik iduog ka aparo ni an ng'a atieko yore ni chuth koro kik iduog. Koro emomiyo idwaro ni gigi ng'ani ema timo gi. Nikech chon ing'e ni ning'iyo kodhi, piny machon nopogore ng'ato ne ng'iyo kodhi. Samoro nyano oyudo kodhi mar ruoth ma kuma otede ni jogi ong'e ang'a malong'o ni kae to nyaka chieng' ma wanyuolie ruoth. Koro nyiego mar ii ot, koro jomamoko ka nyiego mano. Kae joma konyo welo ka be giwuok i i ute mamoko. Samoro en ot mowuok e ka nyako ne pok onyuol kata gitedo. Koro nyiego omakogi ka. Koro inyalo wach ni to oneg gi risasi ema iket kanyo odhi oketho. Koro mano ema gima onego otim. Koro ka po ni in gi penjo moro to wanyalo dhi nyime. Ka ok in to wadhi e tieng' machielo. Na penjo pod onge. Aya. Nitie kendo seche moko ma nyikwa Ramogi nenore. Thoth gi nene ka to jogo wuok riere mondi kendo gichako gidhi. Ing'e ni od maro kanyo koro be mantie chike mang'eny ma chik ok oyie, jomoko wacho ni chik ok oyie mondo orang wi tado in e od maro. But gigo ne nitie luor nikech samoro ne inyalo ing'e ni joka chon ne onge gik moko kaka kabat ni. Koro wi tado samoro nitie liel moro jaduong' ne oyang'o pok olos koro oro dho yang'e malo to pok oneno, oneno akuong maro gi kela koro emomiyo idwaro ga ni lakini seche gi to samoro ot oyie gi tile

Bende nyikwa Ramogi nyaka ng'e ni od mara ok ilonyri. Kaka idonjo kata kirwako koti gi gi day tight mirwako ogudu. Koro kata imadho chai maliet gi chapat luya lep golo wiyi. Kata Itho. metho to- eh?
Itho gi lepi e Ito gi del. lepi oiye. Ka kori ni in gine ok kata kitemo ni ginene to kik iwacho ni chal ng'ama lonyre od mara. Koro ka ka idonjo e jaga kiwuok koro ema mineno ga na jogi bang' madho ji nende weg wuogi oko okuoyo kuondgi. Koro ka gidhi oko to ginyalo dhi aeto gikuotho to ginyalo bang' kuotho to giriere gineno gweno. Seche ma giwuok ni bende kendo wuoche gikowo gi kendo migi kendo thuolo mar kisera.

Koro mago ema oket kanyo ni tayo ng'ama oa kod pur gi daka.